Ana şeýle. Ýöne matal birisi aýtsam bilersiňizmi? Gider gider öýi ýok, daýanmana dyzy ýok. Gider gider öýi ýok daýy köni bilmeseňiz men öňünden bilip şoň üçin soraýan. Hä? Ýok, ol guş kimin poýuz, siz ter ter haýda oturýarsyňyz ol. Ýene-de. Iki dogan bir-biriniň didaryndan doýanok, ýöne olar bir-birine golaýan diýenok diýýär. Hä? Düşünmedim. Didaryndan bir-biriniň görenok, a bir ýanyna Durdyň öýi, bir ýanyna Berdiň öýi, ýöne olar bir-birini görmändirler ömürboýy diýmeli-ow göz hakyňy aýtjak bolsaň. Düşünýäňmi? Ine, pol bilen potolok. Ýöne men size başga bir ýerden täkäbir, ýöne gutarmaka bir sorag berjek bolýan. Sorag. Siziň şeýle kimsiňiz soragdyr ýöne. Welimir Hlebnikow diýip orslan reformator şahyry bar. Şoň goş, ondan soň şo goşgyny ýazypdyr we şo goşgynyň aşagyny entek eý, orslan kelleleri, şuny çözmäne howlukmaň. Gijäň ýarymynda bir gün ýatyrkaňyz şeýle köp pikirleneňiz, birden şuny bildim, edil Arhimediň Ewrika diýip gygyryşy ýaly, Ewrika diýmek grekçe tapdym diýmek ýa, bilýäňmi, Arhimed nätjek ol adatça, onsoň şonda şeýdip turarsyňyz, şoň üçin siz hem daň diýjek bolýan, şonda Kada umirayet travy sohnit diýýär. Kada umirayet loşdi dyşit.

Ýatda saklan, iki gezek gaýtarýandyryn, aýdymy öwrenenlerine iki gezek aýt. Bir syrym bar, kim biler? Bir syrym bar, kim biler? Gyzymy aýtsam kemsiner, uýamy aýtsam aglar, ejemi aýtsam öler. Bir syrym bar, kim biler? Gyzymy aýtsam kemsiner. Uýama aýtsam aglar. Ejeme aýtsam bilerdi. Ana ýaňky goşgyň türkmen ses şo. Düşündiňizämi? Howlukmazda rat sorag berseňiz beriň men goşgy kän bilýän dünýä edebiýatyna ýa orsça okap bereýinmi?

Goş, goş ýazmak diýdim. Eý, goş ýazmasaň diýdim men. O nädip sen türkmen sözüň gorkyna o äne we çenli bäş sany goş ýazarsyň we ýaşyra geçip şondan soň. Soň to. Sen hakyky. O. Bolmaly. Bilim öýmüze Ata köpek Mergeni tanýaňyzmy? Olam Ependi ýaly ýa neme ýalak döretýär. Hakykatdan hem Ata köpek Mergen ýogaldy. Bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylyň ýigrimi üçünji iýunynda aýtýan. Ýogaldy, biziň öýümize gelýärdi. Şeýle ýatkeş adam men bilemokdym. Ata köpek aýdar dogrymy diýsem, Hakym bar ahyl söýsem söýsem, Dile düşmez haýwan dälmidir eýsem, Ýüreginde söýgüň öçen adamlar. Söýgimdir meň oglum gyzym bu mekan, Bir kem däl ýüz kem däl gaty kän, Söýgüsizlik saçyp bildi kän, Dünýäniň syryny açan adamlar diýä. Okap bereýinmi Ata köpek hakda goşgymy? Ýeke dymyp dur. Ynha, bir täsin ýatlama ýaşýar mende. Gijeden gussam ýumşak ýüpek deý, Ilkinji patany alypdym şonda, Kakam pahyr bilen ata köpekden. Gözlerimiň owasyny örtende, Guss perde ýalňy ýerde nätäç pillän kömege sygyndym kyn günde uturasam derde kakam pahyr bilen ata köpege ölüm kemendide kiçiň minneti boýnumdan iýende boldum köpekde ýalandan ýamandan ürsden geldim kakam pahyr bilen ata köpek dek durmuş ýollaryny bolaňda urawal gijeleň umytly paýym çepekli sag eglimde duran mähriban kakam Sol egnimde duran ata köpekdi. Belki, bir gün meniň bagtym tüwer-de, şygrym bagty bolup galar köpegiň Umytdyr bilen kakam pahyryň, Yhlasdyr bilen ata köpegiň. Ýatlama ulaşdym, ýok meniň mazam, Ne asmandan, ne bulutdan kömek bar, Bäri gonamçylyk, çar ýanym mazar, Bärde kakam bilen ata köpek bar. Ine, kakam gül sähran çümüp ýatyr. Zemin ýumşak düşek asman ýorgany dünýäň ýüregine düşünip ýatyr. Golaýynda ata köpek Mergeniň olaryň täleýem meňzeşdi, ýöne. Kakam derdini söýe öwrüp bilmän, öwrüldi gam gumdan tutulen göle, Dyndy azabyndan hasratly dünýäň. Ömür tümkesiniň gaýnagy syndy, umytlar ýyldyz ýaly üýüldi, Oňa dert getirip ýaşamak kyndy, bire bolsa kakam-maka çezildi. Kakam gül sähran çönüp ýatyr, batyp gül çeçekli läle zarlyga, Dizlerden hüwtüp ýatyr. Ölümden aňyrda näme bar? Haýsy? Paltunymy? Men sähra aýtýan, men tor atym, orsça, azerbýjança, gazakça, çuka goşgy men. Men sähra itýän minip dor atym, Eje ogluň ykbal gorasyn. Bile daň çenim ýumşak petiriň, Öwezine elwan güller getirin diýip başlaýan goşgy bolmaly o. Bir pursat gursagy gerip güneşe, Sähramyz al öwser, öwser melewşe. Ýatlaryn diňin dagyma çöpläp, Ýadaw ýeller göwnüm göterer hökman. Paýlaşanmy ýowazalaryň gussasyn, Çaýlaşanmy çopanlaryň kyssasyn? Darka-darka ýarlandy dabanyň, Bultlaň egin üste abanyp, Sary ýel gelende ýitiren takýam. Bu gün ýaşlygym deý taparyn ahmal. Eje, Aýdyň dostlam gelip sorasa, oglum sähra gitdi, minip dorakl diýär. Menje Ata köpek hakda siziň eşitmedik anekdotyňyzy aýdyp beräýiň. Anekdot däl-de, bolan waka. Şatlyk gastrol diýip ol Sakarkanyň bärsinde neme bar, şonda Ata köpek gelýär ekeni, donly bolansoň. Tozan zat ýa-da, şeýle şatlyk diýip ýaz, aý, bu tozanyň içinde şatlyk näme şeýle diňirdek gelýär eken, o ýaňky aňyrdan maşyn gelipdir-dä. Maşyn ýene şol taýda üýtgermeli ýaňky awtotransportnyň kaloryna bar-a. Awtotranspo uprawenýe näme bolsaň, Eý, inim, menem alyp git diýipdir. Nirä barýaň diýipdir.

Täşli Gurbanow diýip, türkmen dany ýazyjylar saýynyň başlygy batda şeýle owadan menem gowy görýädim, Eý, kudrýawyý diýýärdi maňa. Moskwadan ýazyjylar gelende orsça ökdüdigiňi göräýseň, Moýamu dilitantskemu ubizdennu diýip başlaýar. Başlanda. Kaka öwretme beren u gurzin diýip ýaňky gurzinleň zatlaryny nakyllaryny alyp erte bula by pirkrasno diýip ors depden gelenler haýran galýar şeýle owadan simpatiçnyý adam elli ýaşynda aýdym aýdajy paýa boldy onsoň şol ata köpegi çagyrtyr ata diýipdir täjigistanda duşenbede. Hafiziň üç ýüz ýyllygy bellenýär, şoňa gitmeli. Sebäbi ata köpek parsça bilýär-de, ejesi pars, ata köpek. Onsoň, ýaňky ony ýöne aýdaňyzda ata köpek mergen diýip bile ýazmaly. Köpek mergen goşma atda pylan Şamyrat diýen ýaly ýa pylan at diýen ýaly. Ata köpek mergen, ata köpek ýa ata köpek däl. Kakasynyň ady köpek mergen. Özi ata-ana nemäň ogludyr-ha ol. Onsoň, Siz diýipdir, Hafizi, Hafiziň ýene seks etdi, oňa gyrmyzy don, gowy galoş zat alyp ber, sakgalyň öňünem üt diýipdir ýaňky. Onsoň ütýä, onsoň Mürze Tursun agany tanýaňyzmy, Hasan arabakeş diýip eser, esde, Lenin aýran alan, Hasa, Hasan arabakeş diýip eseri bar, Mürze Tursun daýza, türkmen zähetiň dosty. Onsoň ýaňky Kerbabaýewiň. Gitdirler weli, ata köpegimi alyp gitdir weli. Ýörite Mürze Tursundade hem belli täjik ýazgylary trapa gelýär-ä. Hemme ýurtdan gelýär, Moldawiýadan, Gruziýadan, Ermenistandan, şol sanda Türkmenistandanam barýar. Özleri trapda uly hormat bilen garşylaýar olary. Onsoň düzgün boýunça, Ýewropanyň düzgüni boýunça, Şeýle elleşende Kurbanow diýip o täşli urany ökdü-de, Kurbanow zat diýip onuň Mürze Tursunzade, näme Satyk Ulumza, Satym Ulugzade, näme zat diýipdir-de, Onuň aty köpek näme ol, biz ýaly zeýkanalyň boýundan baran o zatlary bilenok, şonuň üçinem aljyrap durur, şonuň ýalakda familiýaňy aýdaýmaly diýipdir-de, aýtmaly, onsoň olam Mürze Tursunzade, Satym Ulugzade diýip demekdir o aty köpek haramzade diýipdir-de. Soň ertesi onsoň Gazetde ýazdyrlar, Türkmenistandan bir Ataköpek Haramzade diýip bir şahyr gelipdir weli, Hafiziň goşlaryny oň parsdan özündenem gowy okýar diýip gazetde ýazdyrlar soň. Ana şeýle. Indi näme, parsça goşgy okap berýärmi ýa-ha? Soragyňyz bolsa beriň. Aý, garaz bir deňiziň suwuny bilmek üçin, Şony ýazak. Neme? O zat ýaňky. Bir aforizm ýazdym men. Men ýaşlykdan öň Astan kinoda çykyş etýär Aýtmatow, Süleýmenow zat. Menem şular ýaly bir çykyş etsem zat diýip orsça öwrenip aýnaň öňünde taýýarlyk görýärdim. Onsoň şondan soň bir aforizm ýazdym men. Adamyň. ýeten derejesi onuň ýeten derejesi bilen däl, eýsem, ýetmek islän derejesi bilenem kesgitlenip bilner diýip aforizm ýazdy. Şindi Törekurt Aýtmatow bilen elleşip görenini bilýäňizmi? Moskwada Wasiliý Below diýip sakgally awtobiografiýa diýen kitabyny okapdym. Şoň bilen dur ekeni. Onsoň Näzik Annatyýewa goş geldi Daňataryp dagynda ýazgylar saýylynyň ýanynda durduk. Onsoň Eý, çingi türek uruş diýdim-dä. Şeýle bir ýene şabbaňky eşikli owadan gymmat eşikli dur ekeni. Gapdalynda Wesiliý Wasiliý Below diýip bir adam bilen gepleşip dur ekeni. Onam ta surat boýunça tanadym-da Wasiliý Below diýip ýazdyryn. Näzik anna tebä aýtdym. Ýör ana kim bir aýtmaz sizden sag aý menä utanýan gurbany menä utanamok diýdim. Ýanyna bar Essalawmaleýkim Çingiz aga diýdim. Waleýkim essalam şu onsoň görüşdik dä. Wy şu Azerbaýjan sizi netkä türkmen diýdim. Onsoň gapdan gaty wy türkmen wy türkmen diýip başlady. Italmaz Nuryýewiň kursdaşy ekeni. Italmaz Nuryýew

Şol soňundan bizi çagyrdy şo. Özbekler, gazaklar, gyrgyzlar, täjikleriň hemmesini çagyrdy. Gazagystanyň ýazyjylar soýuzynyň başlygy eken şo. Onsoň şeýle o wagtlar şu kozakyň uly dokan zadyň üstüne gijjek-gijjek şeýle bulgur ýazak agaçdan ýasalan bulgurlary getirdiler şeýle. Getirdi ol onsoň o gazak sekretarşa zakyň bir zat bir zat diýip bolýa diýip ýaňky hemmesine guýdy. Özem aldy bizem herrimiz aldyrdy. Ýatda saklaýan.

Ya was blagslavlýaýu, bolşa ne budda maladi, bize pata berdi we şu taýy surata düşdik. Ha? Şunda ýokda, şu taýy ýok, almandyrlar gazetde. Ha? Ýok, çingiz bilen ýok. Onda şu su. Owa, ba, bärde şunda bar. Bu taýda ýok ýöne. Ana şeýle. Soragyňyzy aýdyň.